билтэгиргэ саха дьонун, саха норуотун биир саамай бөдөҥ улахан аҕа ууһа, бэлэм бириэмэтигэр улахан сайдыылаах киэҥ аҕа уустара экстрасенсоптар бу хайбалара турбу сирэ Бу сиргэ бу саха дьоно барыта киэн туттар дьоммут саха көҥүлүн туһугар тыыннарын толук биэрбит чулуу уолаттарбыт Павел Васильевич уонна Гаврил Васильевич Кохмантовтар төрөөбүт-үөскээбит күн сирин күрүм сирдэрэ Бу сиргэ кинилэр оҕо аастара оонньоон көрүллээн бу кырдалларга сылдьан сүүрэн-көтөн оонньоон көрүллээн улаатан бу сиртэн-уоттан курсунанньынан кына түүннэринэн улахан олоххо барбыт сирдэрэ буолар

Бу хаартыскаҕа олоҕун саҥа тэринэн эрэр эдэр киһи, олоҕун аргыһынан буолбут Нөмүгү баайдара Кирилловтар мааны кыыстарын Екатерина Максимовнаны кытта. Онтон бу улахан дьиэ кэргэн баһылыга оҕолорун үөрэттэрэн улахан дьон буолалларыгар баҕа санаата туолан эрэр аҕа баһылык. Саха сиригэр биллэр кыахтаах киһи. Олохторун түмүктээн эрэр элбэх сүтүгү, эрэйи, туоратыыны билбит сааһырбыт дьон, тирэх буолуохтаах эрэммит уолаттарыттан маппыт кырдьаҕастар. Бу хаартыскалар улахан дьиэ кэргэн аҕа баһылыгын эмиэ да дьоллоох, бэйэтин кэмигэр далааһыннаах, эмиэ да сордоох, дириҥ аһыылаах олоҕун туоһулара.

Саҥа былаас күн анныттан эстэргэ ыйаахтаабыт, дьон өйүттэн-санаатыттан суурайа сатаабыт ыалын Силиппиэнтэптэр сырдык мөссүөннэрин, олохторун-дьаһахтарын көрдөрөр хаартыскалаах альбом билигин даҕаны баар. Эбэлээх эһэм бэйэлэрин урукку Альбомнара бу билигин дэлби иллирийэн хаалбыт манна маннык замоктаах игин этэ ото бу курутун ата кистэлэҥэ иһиллибит туох сеп буоллаҕа дии но ол кэнники бириэмэ оҕолор игин да оонньууруппуттара онон бу наһаа

В короткое время существовала счастливая семья гражданина Василия Никифоровича Ксенофонтова диэн бу ону соппуппут бу сотулуга эргер Бу ыалтан бээлэрин кэмигэр таһыччы өйдөөх санаалаах, үөрэҕи өрө туппут хорсун хаҥыл майгылаах дьон тахсыбыттара. СМО диэн саха норуотун бастыҥ ыла этэ. диибиммин. Хайдыы эйгэ үөскээн тахсыбыттарыттан ити уолаттарын аҕаларын эйгэтэ дьайар булбаады оҕолоргор. Аҕаларын эйгэтэ. Аҕаларын өй санаата. Кулуалаах иддибит киһиттэн эрийэ калканмартын көрдөҕө дии. Норуота хайда олорорун иҥинниирин. Кирина Максимовна бу Василий Никифорович чахчы бэртээхэй, үтүөкэннээх дьоннор норуоттарын кэскилин түстүүр үтүө санаалаах дьоно эбит диэн Силипиэнтэптэр аҕалара Василий Никифорович Ксенофонтов олоҕо үлэтэ-хамнаһа ситэ үөрэтиллэ илик. Арай быстах ахтыылар, дьон кэпсэлэ хаалбыт. Ону холбоон бу биэриини оҥордубут. Мин ағабынан эһэм Кснофонтов Василий Никифорович арҕаа Хаҥлас улууһугар Үһүс Маллаҕар нэһилиэгэр тиит арыыга кыахтаах ыалга төрөөбүт киһибит. Кинилэр, кини, кинилэр буоллаҕына үс уол уонна икки кыыс олох эбит ол ыаллар. Онтон ол биир уоллара мин эһэм буолар. Эһэм Бу Нөмүгү нэһилиэгин сис баайын, баайдарын Кирилловтар кыыстарын Екатерина Максимовна Кириллованы кэргэн ылбыт. Василий Никифорович кэргэн ылбыта даҕаны ити Кирилловтар баай дьон. Олох былыргы ити Унахсас үйэттэн олохторун оҥостубут дьон. Сүүрүк аттара оҕуруттан атылаһан аҕалан сүүрдэн тиийэн Араас ити соҕурууттан күндү маллары дьиэ тэрилин иҥин атыылаһан аҕалан диэн атыылаан диэн билиҥҥилии хайдан олорбут дьон. Ол иһин дьэ бу дьоннор кредитор кыыстар Екатерина Максимовна лыгын холбостахпына төрөтөр оҕонтон күнү митир сиһин күрүүлэм диэхин аатаҕа. Ол иһин дьэ Екатерина Максимовна кытта кэргэннии буолан тиит арыйга олохсуйаллар. Тиит арыйны булан кини олус хайҕаан Василий Петрович Таҥараҕа атыылаан хаампыт дойдута диэн ааттыыр эбит. Василий Никифорович. Уонна Дьаманна Хайхат диэн олороллор. Тоҕус оҕолон оллор. Алта уол үс кыыс. Уоннаттан бэйэтэ үрдээх көнө көссүө, үрдээх холку, баҕамайкылаах киһи үһү. Ити көстөр дьүһүнүн курдук. Чэбэркэ кыыһырдаҕына, дьэ шайдар диye баран туора хааман кэбиһэр. киһи этэ дииллэр. Олус үчүгэйкээн киһи уонна мин санаабар бары өттүнэн хайаан да билиҥҥи олоххо биһиги үрэхтэннэхпитинэ эрэ суолбутун солонуохпут диэн өйдөөх, прогрессивнай өйдөөх санаалаах киһибит. Ол иһити оҕолорун үөрэппитин көрүҥүтүү оҕолор бары үөрэхтээхтэр. Бэл кыргыттары кытта үөрэммиттэрэ дииллэр. Кыргыттарым буоллаҕына, эһэм только церковно приходской школаны эрэ бүтэттэрбит. Уонна дьахталлар буоллаҕына, э, суруйар ааҕар буллубут да сөп. Уонна дьахталлар дьиэ хаһаайкалара буолуохтааххыт, үчүгэйдик хаһаай хаһаайыстыбаны битигинэхтааххыт диэн үөрэттэрбэтэх. Ол иһин чэ эдьиийдэрим мэннэрэ үрдээх асчыт, сүрдээх иистэнньэҥ, хаһаайыстыбаннай, достойнай, самостоятельнай дьахталлар этэ. Вот уолаттарым буоллаҕына дьэ туох кыайарынан алта уолум барытын барыларын үөрэттэрэ сатаабыт. Бу былыргыта Дьокуускай куорат күөх хонуу кытылыгар турар мас дьиэҕэ ксенофонтаптар олохсуйбуттара. Тыһыынча тоҕус сүүс икки сыллаахха архыып докумуоннара эрэ кэпсииллэринэн, кинилэр дьэ бу, бу манна олохсуйан аар-һаарга аатырбыт кэмнэрэ онтон хааланар диэххэ наада. Ксенофонта бэйэтэ киэҥи, ырааҕы токкуйдуур буолан оҕолорун үөрэттэрээри үрдүккэ үрдүк үөрэххэ Туттаралларыгар бу манна реальнай училищены бүтэрэллэрэ ордук тоҕоостоох диэн уонна бэйэтэ киэҥ далааһыннаах, тэримньилээх киһи буоларын быһыытынан манна Дьокуускайга олохсуйбута, олохсуйбута сөптөөх эбит. Дьокуускайга кини барыта уҥа эттэ, мас дьиэтэ уонна икки даачаны туттарбыта. Ол Дьиэлэр бу соторутааҥыта диэри үгүстэрэ бааллар этэ. Дьокуускайга билигин даҕаны силиппиэнтэптэр улахан уоллара Гаврил үөрэммит прогимназията уонна бары бырааттыылар үөрэммит реальнай училище дьиэлэрэ бааллар. Биһиги билигин куорат биир саамай кырдьаҕас дьиэтигэр кэлэн турабыт. Бу тыһыынчаҕа сүүс сүүс сыллаахха тутуллубут эр дьон үөрэнэр прогимназияларыгар Кини тыһыынча аҕыс сүүс аҕыһын сылларга реальнай училищеҕа кубулутуллубута. Бу дьиэҕэ Баһылай Никифорович улахан уола Гаврил Васильевич Ксенофонтов үөрэммитэ. То уопсайынан бу дьиэҕэ Саха сирин интеллигенциятын чулуу дьонноро бары үөрэммиттэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс уон биир сыллаахха икки этээстээх таас дьиэ үлэҕэ киирбитэ. реальное училище онно көспүтэ. Ону эдэр өттүлэрэ ксенофонтаптар оҕолоро бу дьиэҕэ үөрэммиттэрэ. Бу үөрэх тэрилтэлэрин кэнниттэн түөрт уол үрдүк үөрэх кыһаларын бүтэрэллэр. Гаврил Ксенофонтов Томскай университетын бүтэрэн юрист идэтин ылбыт, Сибииргэ биллэр бөдөҥ учуонай буолбут. Сахалар түүрдэр устуоруйаларын, итэҕэллэрин, фольклордарын дьаныһан үөрэппит. тыһыынча тоҕус сүүс отут аҕыс сыллаахха хаайыллыбыт уонна ытыллыбыт. Павел Ксенофонтов Москватааҕы университет юридическай факультетын бүтэрбит, икки сыл Москваҕа адвокаттаабыт. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэкки сыллаахха дойдутугар эргиллэн кэлэн наркомфиҥҥа үлэлээбит, конфедералистар хамсааһыннарын салайааччыта. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ аҕыс сыллаахха ытыллыбыт. Константин Ксенофонтов Иркутскайга учуутал институтун бүтэрбит, Гупревкомҥа норуот үөрэҕириитин салаатыгар үлэлээбит. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ икки сыллаахха эйигин тута кэлэллэр диэн сэрэппиттэригэр тута Японияҕа, онтон Хотугу Америкаҕа түспүт. Онно научнай үлэннэн дьарыктаммыт, Америка индеецтэрин устуоруйаларын үөрэппит. Тыһыынча тоҕус сүүс отут тоҕус сыллаахха Төрөөбүт дойдутугар ахтылҕанын уйбакка өллө диэн сурук кэлбит. Аркадий Ксенофонтов Москватааҕы технологическай институту бүтэрбит, кини оччотооҕу сэдэх паровой хочуолларга уонна турбиналарга инженер идэтин баһылаабыт. Москваҕа үлэлээбит тыһыынча тоҕус сүүс отут аҕыс сыллаахха Халымаҕа концлааҕырга ыытыллыбыт. тыһыынча тоҕус сүүс түөрт дьүөн биир сыллаахха өлбүт. Илья Ксенофонтов Дьокуускайга учууталлар техникумнарын бүтэрбит сылыгар тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэкки сыллаахха сымыйа донуоһунан тутуллубут, кырбанан доруобуйатын букатыннаахтык сүтэрбит уолу таһаарбыттара сотору буолаат өлбүт. Иван Ксенофонтов реальный училищены бүтэрбит. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэҕэ сыллаахха туох да буруйа суох киһини тутан хаайбыттар. уонна Беломор канал тутуутугар лааҕырга ыыппыттар. Онно аҕыс сыл үлэлээбит. Кэлин дойдутугар төннөн кэлбитин кэннэ хаста да хаайа сылдьыбыттар. Онтон куотан хоту Үөһээ Дьааҥыга олохсуйбут. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттион икки сыллаахха өлбүт. Силипиэнтэптэр кыргыттара церковнай приходской оскуолаҕа үөрэммиттэр. Дьиэ көрүүтүн-харайыытын кыайа туппут, ийэлэрин курдук дьаһаллаах, асчыт иистэнньэҥ бэртээхэйэ буолан тахсыбыттар. Дьон ахтыытыттан сылыктаатахха өйдөөх-төйдөөх дуоспуруннаах уонна кытаанах майгылаах дьахталлар. Бу маннык чулуу дьону иитэн таһаарбыт аҕа Василий Никифорович туох өйдөөх-санаалаах хайдах киһи этэй?

Ленскэй прииска, Дьокуускайдааҕы хонтуоратыгар приказчигынан үлэлээбит. Ол кэнниттэн буоллаҕына олохтоохтор олохтоох нэһилиэнньэттэн эт-арыы, тирии игин хомуйан атыылаһан Бодойбоҕо иллэн атыылаан постепенно байан барбыт. Оттон уонна эрэйдэххэ бука ол Баай ыал кыыһын энньэтэ даҕаны онно көмө буолбута буолуо дии саныыбын. Уобаластааҕы бырааба чилиэнинэн өрүллэлээбит биир кэмҥэ бу Арҕаа Хаҥалас кулубатынан да талылла сылдьыбыт. Павло Никифорович Ксенофонтов Дьокуускай куоракка э, гласной, гласнайынан Куорат Дууматыгар, ол аата депутатынан хаста да талыллан үлэлээбитэ. Инньэ гынан кини куорат түбүктээх хаһаайыстыбаннай боппуруостарын быһаарсар уонна ол гласнайдар мунньахтарыгар барытыгар кыттан үлэлээбит дьиэтэ-уота билигин ити күрдьүллэн Ленин болосата буолан турар. Ол гостинай олбуор диэн ааттаах мас дьиэ иһигэр Городской Дума мунньаҕа ыытыллар улахан заалата баар этэ. Ити хаалаҕа сахалар сийиэстэрэ хаста да буолан турардаах. Онно Баһылай Никифорович эмиэ кыттан улахан бу сир түҥэтиитэ табаары аҕалыы, үлэни аттарыы боппуруостарыгар улаханнык кыттан бэйэтэ тыл этэр эбит. Василий Никифорович үлэтин-хамнаһын туоһулуур хаартыскалар улуус музейыгар ыйанан тураллар. Онно кини бука Хаҥалас улуһун кулубатын быһыытынан буолуо араас иэстэргэ кыттыбыта көстөр. Холобур, суол түөһээнин уона сири туһаныыны бэрээдэктээһин, бэйэни салайыныы боппуруостарыгар үлэлэспитин бу хаартыскалар туоһулууллар. Баһылай Никифорович Ксенофонтап бэйэтэ Тэрээһиннээх, далааһыннаах, салайааччы курдук киһи, Дьокуускай куорат сайдыытыгар улахан кылааты киллэрбит киһи. Манна тыһыынча тоҕус сүүс уон сэттэ сыллаахха түөрт тыһыынча курдук оһохтоох дьиэ баар этэ. Ону Хаҥалас дьонун түмэ тардан бу түөрт тыһыынча оһоҕу отторго оттук маһынан хааччыйарга үлэ миэстэтин булан биэрбит үтүөлээх киһи. Аны туран манна тыһыынча тоҕус сүүс уон түөрт сыллаахха электрическэй станция тутуутугар эмиэ үлэ миэстэтин булан, ол дьиэни аҕыйах кэм иһигэр, кылгас кэм иһигэр тутан бүтэрбиттэрэ. Аны бу Дьокуускай куората Иркутскай куораты кытта сибээстэһиитигэр Дьокуускай куорат Охотскайы кытта сибээстэһиитэ телеграфнай линия тардыытыгар эмиэ бэдэрээт ылан үлэлэспит киһи. Улуус кулубата буоллаҕа дии. Улуус кулубатын быһыытынан Туох үлэни хамнаһыппыта, дьэ билигин архивка инде көрүөххэ наада. Итиннэ дьэ учуонайдар үлэлиэхтэрин сөп этэ. Ити хата хуруйааччыгыт ойуку хуруйда дии. Уусуран литература аан бастакы таҕыста дии ханыбын. Мин дьэссе бу кыснаватыстар олохторо. Онон дьэ Василий Николаевич Кулова хытын онно үлэтин хамна дьону кытта кытта кассетитин иннэ хуруйбут дии. Байбал. Саха интеллигенцияларын кытары үчүгэйдик билсэр эбит. Холобура, ити саха революцион маҥнайгы революционера Урсик Нестроев Константин Васильевич дьонун кытары үчүгэйдик билсэр эбит уонна Адам Скрябины кытары үчүгэйдик табаарыстаһаллар эбит этэ. Уонна тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс сыллаахха Василий Васильевич Күлүмнүүрү Петиция дьыалатыгар хаайа иһиллибиттэр. Ону эһэм мэктиэлээн хаайыыттан таһаттарбыт эбит. Уонна да билигин ити журналистар уруйалларынан архивка полицийнайдары кытары бииргэ түспүт карточката баар үһү. Онтон саҥа былаас кини баайдык, кыахтаахтык олорбутун, киэҥи, ырааҕы толкуйдуур оҕолору иитэн таһаарбытын иэстэспит курдук дьаһаммыта. туттарбыт дьиэлэрин былдьаабыта оҕолорун эспитэ уолаттары барыта эстибиттэрин кэннэ олох ытаабат соҥообот этэ холку этэ игин диэн этэллэр буолан баран мин санаабар ити бүлтүгэ трагедия диэн статьяны хоруйбутум мин ол кэнниттэн республика кырдьаҕас суруналыыһа Василий Васильевич Василий Климентович Алексеев диэн суруналыыс миэхэ кэлэ сылдьыбыта Ыччабыт соҕонньор этэ, истибэт буолбут. Ол кэлэн ити уолаттары миэхэ испиэктээн аҕалар эрэ эн ыстатыйаан хатылыам хуоҕа мин оҕонньору көрбүтүм түөрт уон үс сылларга дуу диэбитэ. Ону ити заалак уҥуор муоста таһынан улаханнык мөттөөн ахсаан турар этэ диэн. Тоҥон хатан турара мин дьиэбэр киллэрэн чэйдэпиппит, онно улаханнык муҥатыйара диэн. улаханнык уҥатыйбыта диэн өссө ол кэнниттэн сытыһа өрүппүтэ дьоннор кэссиилэринэн заалакка даҕаны түүн аанньа утуйбакка ол үлүгүнээн эҥиннээн утаах сибэ уолаттарбыт үөрэхтээх дьон оҥортооммун итигэртэн ынах кутургун тута садьдьыбыттара буоллар тыыннаах буолар этилэр диэн истиэнэн охсо-охсо айдаарар этэ диэн ол иһин дьонтон ол куттананнар түгэх хоско күһэрбиттэрэ диэн дьоннору кэссииллэр холобур Василий Никифорович Онтон Баһылай Никифорович сиэнэ Зоя Ивановна эһэм хараҕын уутун көрбөтөҕүм диэн этэр. Кини үс сыл устата он икки сааһыттан уон биэһин туолуор диэри эһэтин кытта биир дьиэҕэ олорбута. Зоя эдьиийигэр Евдокияҕа иитиллибит. Онно эмээхсини өлбүтүн кэннэ эһэтэ уонна сэрии кэмигэр Гаврил Васильевич кэргэнэ уонна уола кэлэн олохсуйбуттар. Зоя Ивановна чугас дьонун кытта алтыспыт бу үс сылы олоҕун бэлиэ дьоллоох кэминэн ааҕар. Эһэм туох да сүрдээх төһө да олохтон бу алдьархайдаарэйи орумуҥу көрбүтүн иһин тулуйбутун иһин олох арааһынай ыараханнарын көрсүбүтүн иһин сүрдээх сымнаҕас хараахтардаах этэ хаһан да кыыһырбат киэҥ көҕүстээх оҕонньор этэ Мин ытыы иһиллэрин олох көрбөтөҕүм, тоҕо гынан баран санаата төһө конечно олох хаҥата суох диэн хаҥата суох, олох аҕыйах алаах хаҥата суох буолбут этэ кэнники. Хайда эрэ өйбүт курдук диэххэ сөп дуу, хайдах дуу

Оччолорго улаатан эрэр Зоя билиигэ-көрүүгэ, сайдыыга тардыһыытын бииргэ олорор саҥаһа Гаврил Васильевич кэргэнэ Клавдия Арсентьевна таба көрөн, кыыһа элбэхтик театрга, библиотекаҕа сырытыннарбыта. Искусство театр кэрэ эйгэтигэр сыһыарбыта. Үөрэхтээх, киэҥ билиилээх-көрүүлээх Эйэҕэс майгылаах нуучча дьахтара кырдьаҕас тойонугар ытыктабыллаахтык сыһыаннаһара. Тетя Клава диэн актера сэмэнэ Тетя Клава маннык аҕыс улахан илииһи тутан турар. Ити билигин маннык туох массыына туох илииһэ баар дьоннук илииһи тутан туран этэр бу Гаврил олоҥхону переводтаабыт переводтара диир аха маны миигиттэн биирдии илииһин иккилии мөһök көрдүүллэр атыылаа диэн ону хайыыбын диэн эһэбиттэн ыйытар. Ону балаан эһэм туохтаа диэтэ атыылаа диэтэ Хөп дьэ атыылаа диэтэ. Иккис случай буоллаҕына эппитэ тетя Клава биирдэ үлэтиттэн кэлэн баран Гаврил Димитров куоракка Гаврил туруктара бааллар туора соломо сундукка тутуохтуу диэн аһа онтон Окладников ону мин бэрийэммин наадалаах материалы ылабын дуо диэн ыйытар ону хайыыбын диэбитэ диэн ыйыппыта үһү. Окладников диэбитин олох да үчүгэй диибин. Ону эһэм олорбох, саҥата суох олорбохтоон баран эппитэ, Чэ, аҕа ол хаһан билигин кэлэн ол тиллиэҕин, биэр, баҕар туһаҕа тахсыаҕа, диэбитэ. Уонна уонна эппитэ, Баҕар уолгар үөрэнэригэр көмөлөһүөҕэ, биэр диэбитэ. Онон эрэйдэхпинэ ол да дьиэҕэ бука бэриллибитэ буолуо дии саныыбын. Мин ити итинник кэпсээн эрэ иһиттэҕим дии кэпсэтиилэрин. Вот ити итинтэн мин толкуйдаатахпына бу Миша дьахтара ыраахтан кэлэн баран син биир бу эмэ оҕонньор төһө да кырдьаҕаһын иһин төһө да хаҥатан этэ суох иһиллибитин иһин син убаастыыр билинэр ылынар эбит буолан итинник ыйыталаһар эбит диэммин кэнники улаатан бараммын толкуйдуубун. Онтон төрөөбүт дойдутугар үһүс Малдьаҕарга төһө да бобуу баарын үрдүнэн кистии саба оҕонньордоох эмээхсини аһына хайгыы кэпсэтэллэрэ. Онтон олоҕун тухары дойдутугар олорбут силиппиэнтэптэр чугас аймахтара Анастасия Степановна Ксенофонтова кыра эрдэҕиттэн дьон кэпсээнин истэ улааппыта. оҕонньордоомаахыны куһаан дьоннор оҕонньордоомаахын диэбэттэр этэ аллаххайдаах сытыары умнаҕас аллаххай үчүгэй дьоннор уонна хамначчы тигин туппатах дьоннор ити дьон курдук атын баайдар курдук сүөһүнээх иитэннэр ону көрдөрөн ол курбаанаттан көрдөрбөтөх дьоннор Кини Василий Никифоровыһы уонна Екатерина Максимовнаны хаста да көрбүт, ол туһунан маннык ахтар. Биһэ илин өттүбүтүгэр арка Лукашка диэн уокка диэн кэргэннээх ыал олорбуттара. Эдэр ото биһи кырабыт эдэрдэр буоллаат. Ол ол олорон онно такканна бии кыын кыстаабыттар этэ. Ол эмээхкэнинэ. Онно ол бу биһи таспытынан дьо биһи тиэргэммитинэн Илин диэки, отоол арҕаа диэки кэлэн, биһи илин диэкиттэн арҕаа кэлэн барар, биһи тиэргэммитинэ. Онно мин эһэм ампаара баар, Телегэнтип оҕонньор диэнэ. Били онно куоракка көһөн киирэригэр ол һээкэй малын-салын ол онно ол ампаарга укпут, уурбут. Дьэ онтуотугар, онтуотун таххан ол кыстаан олорон ол сааһыгар игэс буолбутугар ноттуотун бэрийэнигэр били тиэргэммитинэн кэлэри барары эрэ көрөр этим кып-кыһыммаҕын доруоба ойоҕонньор торуоскалаах маҕан бытыктаах маҕан баттахтаах ону уоһаҕана били кыра уоллар ардахха дьэ кулуба оҕонньор ону өсө кыснан понтаптар диэбэттэр былыр силиппиэн силиппиэнтэптэр дииллэр силиппиэн оҕонньор дииллэр силиппиэн оҕонньор диэн ааттыыллар этэ Ону, ону баран иһэн ол биирдэ эппитэ, оҕолору лиэсэйдээр диэн ааттаталыыр, таптаан. Ону ол бии үс-түөрт буолан оонньуур, оонньуу ырыттыбыт тиэргэммитигэр. Онно баран иһэн, «Хотой, кэл бары, кэлиҥ, мииҥҥэ да барсыҥ» диэтэ. Ону биһи ол ампаарыгар да батыстыбыт, ыраахтан батыһабыт. Оҕо барыта былыргы оҕо суохпаа буоллаат. Ол бараммын ампаарын арыйан киирдэ. Ол киирэн баран биһи ампаара ааныгар таһырдьа турабыт. Киирэн тугу эрэ дьааһыгыттан хаһыста-хаһыста ылан «Кэккотый, маны кэтик көр эрэ» диэтэ. Ол били аны били уруккуну ньууча хандаарыга буолла куорак диэн хандаарык диэн аны били хандаарыгы билбэппит тирии таҥастаах буолбаппыт тирии түүппүлэлээх былыр. Ону ол Ону кэтэх көрдүм. Арыы улахан да ону. Ото ылар баҕаһа үчүгэйэ бэрт буолла. Ону сөп диэн да ыллым. Эмээхиним буоллаҕына биирдэ ол уолка диэн түспүт олорор эмээхинигэр түөчэтигэр эппит. Ол Ыстапаан кыыһын аҕалаар эрэ биирдэ эмэ уолка ол кыыһы көрүөхпүн баҕарабын ээ диэбит. Мин тулаайах буолан быыкаҕа аҕыстаах, сиэттэлээх кыыспын. Ол онно кэлэн миин уокка диэн бэйэм ол ийэм хос ийэм кудыһан үлэмэххин миин төһөмө оҕолоспут игин киһи тулаайах хааттыҥа ону бараммын дьо кэлэн миин иллэ барда онно киирдим онно хос ийэ кэттоҕой манна диэнни тиэрдик ороҥҥо сытарык былыт тимир кырабаах буолла букуум боҕойо хара бараам дьо мөлбөлбүт эмэххин онуа кэлэн то ол уону диэн туй ханныгый диэн мииттин ону маны кэпсэттэ

кыыска биэртиэ уонна эбии туора урбаатаҥаһа дуу урбаахы дуу биэрдэ мэтэ оҕоем маны тиктэрэн дуу кэтээр диэтэ үчүгэй баата сырыт диэтэ уонна онон дьэ ол эмээхсини олох ол үйэбэр биирдэ көрбүтүм ол эмээхсини оҕонньору буоллаҕына ол үстэ хаста ол биһи тиэргэммитинэн ол сайын ааһарын көрбүтүм Оҕонньор Баһыла Никиперевис былыргыта полевой, билиҥҥитэ Белинскэй уулуссатыгар олорон өлбүтэ. Белинская улица Хүлбэккэй номеригэр олорбуппут. Сэрии бириэмэтигэр оҕолору, оскуола оҕолорун үөрэнэн бүттүн нааны да колхоз колхозка, совхозка онно манна үлэлэтэ ыыталлар этэ. Ол сыл мин как раз тугу бүтэрбитим, сэттис кылааһы бүтэрбитим, ону миигин үөрэх бүтээтин кытары Мархаҕа совхозка үлэлэтэ ыыттылар. Үлэ ону кылааһынан таххар этибит. Барбыппыт онно барарбар мин эһэм олох өлөөрү сытар да диэбэтэҕим, иһин уруккутун курдук саҥатын этэ суох аа-дьүө өһүллэр этэ. Онтон мулатан муҥутаан ый буолбутум буолуо, онно олорон соннордук балтараа ый буолбутум дууна. Кэл буолан кэллэхпинэ уже эһэм өлбүт этэ. Ону эдьиим аахпыттара ол эһэн өллө, ону э туохха хатыҥ үрэххэ көмнүбүт диэн уонна туоҕуттан сундуугуттан кырапытык сахалыы ат дьааһыга диэн Дьааһыктаах этэ, ол дьааһыгыттан икки тыһыынчаны харчы буллубут, ол харчынан тетя Клава дойдутугар барда. Оттон Клавалаах дойдуларыгар бардылар диэн уже мин кэллэхпинэ кинилэр эмиэ барбыт этим. Бардылар диэн кэпсээбиттэрэ. Ичи хас сыллаах ол? Ичи төрт уон үс сыллаах. Төрт уон үс сыл.

Аҕыйах сыллаахыта Сэлиппиэнтэптэр дьиэлэрэ-уоттара Дьокуускайга бүтүн турбуттара. Кэлиҥҥи сылларга көтүрүллэн мэлийдилэр. Историческай пааматынньыктары харыстыыр уопсастыба чилиэннэрин туруорсуулара аахсыллыбакка, билигин Силиппиэнтэптэр ааттарын ааттатар соҕотох дьиэ кырдьаҕас куорат чэрчитигэр хаалла. Маһа эргэрэн-эмэҕирэн киһи иккистээн кыайан туппат буолбутун биһиги энтузиастар пааматынньыктары харыстыыр уопсастыба чилиэттэрэ туруорсаммыт мээрэйдэтэн бараммыт бу кырдьаҕас куорат чэрчитигэр киллэрэн аҕалан туттаралларыгар туруорсубуппут. Кырдьык ол иһин тэримньилээх дьоннор манна эрдэттэн ону сир ыланнар маһын хаҥа маһынан тутаннар бу билигин урукку мээрэйинэн тутаннар маҕаһыын оҥостон тураллар. Филиппентептэр бу Дьокуускай куорат сайдыытыгар уонна кини историятыгар улахан суолу-ииһи хаалларбыт дьоннор. Онон буоллаҕына миһанаабар өссө бу ханна эрэ тоҕоостоох иргэ Бу Силипиэнтэптэр ааттарын үйэтитэр курдук уонна быйыл бу Гаврил Васильевич Ксенофонтов сүүс-сүбэ сааһын долбутунан эбээстээн ханна эрэ мемориальнай дуоска ыйыахха наада диэн эти киллэрэбин. Бу Ксенофонтоптор диэн саха норуотун бастыҥ ыала этэ диибин мин. Кинилэрэ биһиги бу тоҕуонна сылларга дылы олох урусхаллаан бараммыт муруот өстөөхтөр буржуаздан сын сэтииди үөҕэ сылдьыбыт дьоммут. Онон ол били гласнас, анаана хаҕастык этии, уларыта тутуу диэттэр кытта мин бу дьоннору хасыһан барбытым. Хасыһан барбытым диэн ол архыыба хасыһыы буолбатах. Мин кинилэри билэр дьоннору кытта кэсси тахтаабытым. Билэр, көрөр дьону. Холор онно меня хаһырда, үчүгэйдик көмөлөспүтэ билигин да махталлаахтык ахтабын Николай Иванович Кузьмин оҕонньор. Ол барахсан билигин суох. Ол кинилэр дьиэлэрин уоттарын билэрэ эбит этэ. Өссө мин оҕонньору баттаһа дьиэлэрин быһыыта хайдах этэ диэммин киниттэн ыйытаммын уруһуйдаан ылбытым. Холобур маннык этэ, оннук этэ диэн. Ол холобур баҕар хаһан эрэ өссө мин кини аска аныгымын бу дьоннорго биһи махтаныахпытын баҕарар буоллахпытына музей музей усаайба оҥоруохха баар этэ. Битии тарыыны бүтүннүүтүн даҕаны музей забвения оҥоруохха баарыта фирма сүөһүтүнэн тэбистэрбэккэ. Прогрессивнай диэххэ дуу, өйдөөх-санаалаах оҕонньор эбит бэйэтин бириэмэтигэр диэбин. Баҕар ол иһин уолаттар эмиэ ититик хайдах эрэ саха норуотун олоҕун үчүгэй оҥорорго толкуйдаммыттара буолуо дии саныыбын. Во всяком случае, ону утарсыбатах быһыылаах быһыыта. Ол оннук да санаалаах буолан, дьоҥҥо, сэргэҕэ сыһыана бэйэтин үлэтэ-хамнаһа даҕаны оннук буолуо диэммин мин бэйэм саныыбын. Василий Никифорович Ксимонтов бу ксенотоптор аҕа уустарын төрүттээччи киһи быһыытынан кини улаханнык аата ааттаныахтаах. Билигин ытык ыытылла турар политика ыал аҕатынан уонна аҕа уустарынан диэн ыытыллар политикаҕа сөп түһэннэрэн, кини бу улахан улуу аҕа ууһун төрүттээбиккэ быһыытынан биһи бэлиэтиэхтээхпит.